Croeso. Uh, enw fi ydy uh, Dr Sean Sean Jones a dwi'n ddarlithydd yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd. Ac heddiw yma dwi am drafod um, ymchwil um, fi ac hefyd ymchwil um, Dr Charlotte Brookfield sydd hefyd yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol. Prifysgol Caerdydd. A mae'n ymchwil ni um, i fewn yn y tu awn y gwyddorau cymdeithasol. Um, a nath um, um, uh, Shell Brookfield a, a finna, nath ni cynnal um, ein ymchwil ni fel rhan o'n PhD, felly dyna pan da ni'n ddau yn doctor rwan, er mwyn bod yn doctor, roedd rhaid i ni um, sgwennu'n PhD, so ddim fi dros 80,000 eiriau, a wedyn oedden ni'n gorfod sefyll arholiad er mwyn amddiffyn ein PhD, a wedyn, a wedyn eisiau i ddod yn Dr John Jones a, a Charlotte ddod yn Dr Charlotte Brookfield. So, just er mwyn egluro, um, so nath y ddau yn ni'n neud cwrs gradd, um, a wedyn nath ni'n fynd ymlaen wedyn neud cwrs meistr, a wedyn neud PhD. a mae'n bosib um, um, um, gath yn PhD ni ei, ei, ei ariannu gen um, uh, um, lle mae'n bosib i chi wneud PhD ac cael eich talu hefyd i wneud um, PhD. Felly, um, jyst trosolwg o'r cyflwyniad heddiw yma. Felly, um, fel o'n i'n deud, dwi am trafod ymchwil Charlotte, Dr Charlotte Brookfield a um, yn ymchwil i. A mae'n ymchwil y ddau ohonyn ni i fewn o, maen, uh, o fewn maes addysg. A nath y ddau o'n ni dynyddio dulliau gwahanol, felly um, mae um, ymchwil Charlotte Brookfield yn fwy meintiol, felly nath i gasglu data rifol, so rifa, um, ac um, uh, felly dyna ydy data meintiol, quantitative data yn Saesneg. A felly, um, efo data meintiol, da ni'n gallu edrych ar os mae yna um, berthynas rhwng newidynnau neu variables gwahanol. Oedd yn ymchwil i'n fwy ansoddol, felly y data ansoddol, mae'n teddu fod yn, yn ei wneud efo geiriau, neu mae'n gallu fod hefyd yn gweledol hefyd, felly, felly fideo neu lluniau mae bobl, bobl wedi tynnu. Fel arfer, efo data ansoddol, uh, quality to data. Um, mae'n teddu fod um, disgrifiadau, um, safbwyntio pobl, neu, neu ar gyfer yn ymchwil i, dyheadau pobl ifanc, felly be oedd pobl ifanc eisiau gwneud yn y dyfodol. Ger bod ni'n edrych ar materion yn, yn ymwneud ag addysg, ac hefyd bod ni'n edrych ar ac yn tynnu ar ddamcaniaethau addysgadol, educational theories, Rydyn ni wedi defnyddio dulliau gwahanol er mwyn ymchwilio pynciau eitha' tebyg. A felly gobeithio o'r cyflwyniad yma yym bydd bydd bydd o'n rhoi blas i chi o'r dulliau gwahanol gallwch chi ddefnyddio er mwyn um, deall ein byd cymdeithasol sydd o'n gwmpas ni. Oce, okay, felly nawn ni ddechrau efo um, ymchwil Charlotte Brookfield. Felly, um, beth gan uh, Charlotte ddiddordeb yn oedd edrych ar y math o ddulliau, methods, um, research methods, dulliau ymchwil, oedd um, ymchwilwyr gwahanol yn y gwyddorau cymdeithasol yn defnyddio. Ac be, un, um, be mae'r lluniau yma ar, ar y sleid yn dano, ydy be oedd y dulliau oedd um, ymchwilwyr mewn cymdeithaseg, sociology, ym Mhrydain yn defnyddio. Mae Charlotte yn ei ymchwil hi wedi edrych ar ymchwilwyr y gwahanol gwledydd fel Seland Newydd a'r Iseldiroedd, um, ond hefyd, a hefyd mae wedi edrych ar disgyblaethau eraill yn ymwneud â'r gwyddorau cymdeithasol, so other disciplines um, related to the social sciences. Ond ar gyfer y lluniau yma, da ni mond yn canolbwyntio ar um, ymchwilwyr oedd yn astudio, oedd yn, yn, yn maes cymdeithaseg, sociology, yn, ym mhrifysgolion ym, ym Mhrydain. Felly, be nath i oedd nath i um, uh, roi uh, holiaduron ar-lein, gyrru holiaduron neu anfon holiaduron ar-lein i um, adrannau um, cymdeithaseg ar draws brifysgolion uh, yn, yn, yn Mhrydain. Ac be oedd y gyniddordab oedd edrych ar pa ddulliau oedden nhw'n defnyddio. Ond os edrychwch chi ar y llun ar y chwith, mae'r llun yma yn dangos um, os oedd yr, um, uh, um, uh, yr ymchwilwyr yn gweld bod yn defnyddio dulliau meintiol, dulliau ansoddol neu dulliau cymysg, so uh, cymysgedd o um, dulliau ansoddol a meintio. Be welwn ni di, os ydych chi'n edrych ar y pobl yn mewn melyn yn y top, nhw oedd rei oedd yn dweud bod nhw'n defnyddio dulliau meintio, a mae hynna tua rhyw 10% o'r, um, uh, or cyfranogwyr, o'r participants, o'r bobl nath cymryd dan yn y holiadur. Um, a mae yna 40% o bobl nath ymateb i'r holiadur yma, felly 10% o'r 40% yn dweud bod nhw'n defnyddio um, dulliau meintio quantitative yym yym methods. Wedyn yn at yy wedyn, 60 y cant wedyn yym o y bobl wnaeth ymateb i'r holiaduron yn defnyddio dulliau ansoddol, a wedyn tua 30 y cant wedyn yn defnyddio dulliau cymysg, felly cymysgedd o ddulliau ansoddol a meintiol. Felly, os 'da ni'n cyfuno'r rhai oedd 'di deud bod nhw'n defnyddio yym yy yy dulliau cymysg, felly dulliau yym meintiol ac ansoddol, ac y rhai sydd yn defnyddio yym dulliau meintiol yn unig. Be dan ni'n weld ydy bod y canran yma yn llai o gymaru â'r rhai sydd jyst yn defnyddio um, dulliau meintiol. A sa'n ni'n disgwyl iddo fo fod yn hanner-hanner? um, sa chi'n disgwyl bysa hanner o'r ymchwilwyr yn defnyddio dulliau ansoddol a hanner o'r, or ymchwilwyr yn defnyddio dulliau meintiol. A wedyn yr ail llun, uh, so'r llun ar y dde, um, mae'r ma llun yma'n danos y math o ddulliau oedd y cyfranogwyr yn defnyddio. So mae'r dulliau sy'n ymlanos mewn ffontiau mawr fel um, semi-structured interviews yn Gymraeg cyflwyniadau lle strwythuriedig. Um, y fwyaf mae'r ffont Um, heina oedd y dulliau oedd y cyfranogwyr yn defnyddio'r fwyaf. Wedyn mae um, uh, er, er dulliau sydd ddim yn ffontiau bach, um, uh, hynna oedd yr ei oedd, um, uh, oedd um, ymchwilwyr yn dweud bod nhw'n defnyddio'r lleiaf. So er enghraifft, os o'n i'n sbio ar longitudinal quantitative method, felly dulliau meintiol hydredol, felly edrych ar um, ystadegau dros gyfnod o amser ydy longitudinal.

oedd ymchwilwyr yn dweud bod nhw'n defnyddio fwy aml, i gymharu â, os edrych yn ni ar, um, mae ma dulliau meintiol, mae'r ffont dulliau sy'n fel, fel um, longitudinal and quantitative um, methods, felly dulliau hydredol um, meintiol. Uh, felly, be mae hwn yn danos ydy bod ymchwilwyr yn fwy debygol o ddefnyddio dulliau um, ansoddol o'i gymharu â dulliau meintiol. Felly, pam bod hyn yn bwys? Pam, pam dylwn ni boeni am hyn? Yym, wel, mae'n bwysig oherwydd er mwyn i ni dal sylw pobl gwahanol fel llunwyr polisi, policy makers, pobl sydd yn, yn, yn creu polisi sy'n effeithio ar ein bywydau ni. Mae yna ni ni sydd yn gweithio yn y gwyddorau cymdeithasol, defnyddio gwahanol math o ddulliau. Um, os oes gennym ni ddim data meintiol, rhifa, weithiau mae'n anodd dal sylw llunwyr polisi i greu newid cymdeithasol. Um, felly, um, yn teddi weithiau, er mwyn dal sylw llun y polisi, weithiau mae o'n, mae on ffordd dda yn gwneud hynny ydy dynyddio ystadegau trwy dweud, rei, mae 80% o bobl yn hyn. Um, mae'n anoddach o dulliau meintiol oherwydd bod o'n teddi fod yn tiod, um, dyfyniadau o gyfleiddiadau sy'n teddi fod yn hirach. Lle fel ystadegau, ydych chi'n gallu dal sylw um, unrhyw polisi yn, yn sydd. Hefyd, wrth beidio defnyddio dulliau um, mintiol, mae'n gwneud hi'n anodd um, i rai sy'n gweithio yn y gwyddorau cymdeithasol cydweithio gyda pobl o ddisgyblaethau eraill fel um, deiryddiaeth neu econom economegwyr, so, um, geographers and economists. Fel yna, sori, dwi'n methu dweud y gair yna. Um, felly, mewn ffordd, dyn ni ddim siarad yr un iaith, we don't speak the same language, oherwydd dyn ni ddim yn defnyddio'r un technegau. Hefyd, mae'r atal i ni rhag um, gydweithio gyda ac y defnyddion mewn gwledydd eraill, um, oherwydd, um, fel na Charlotte um, darganfod, nath i ddarganfod bod y dulliau oedd um, ymchwilwyr ym Mhrydain defnyddio yn wahanol iawn i'r dulliau ymchwilwyr mewn gwledydd eraill fel Stela Newydd a'r Iseldiroedd yn defnyddio. A felly mae'n anodd, mae'n atal ni rhag wneud ymchwil cymharol, comparative research, lle dyn ni'n cymaru um, gwledydd gwahanol. Y peth pwysig a'r pryder fwyaf um, uh, um, i Charlotte ydy bod yym hyn yn gallu arwain at y cwricwlwm rydyn ni rydyn ni'n cynnig i fyfyrwyr brifysgol, um, arwain iddo fo cael ei gyfynnu. So, um, uh, a, um, felly bod o'n cael ei, ei, um, ei gilhau yn um, narrowing of the curriculum. Oherwydd dys gennym ni ddim ymchwilwyr sydd yn hyderus um, i ddysgu myfyrwyr am y dulliau meintiol. Felly, gallwn ni ddadlau bod hyn yn arwain at myfyrwyr um, uh, bod nhw ddim yn ymwybodol o'r pwysigrwydd y dulliau um, meintiol yma, a hefyd perthnasedd y dulliau meintiol yma, so the relevance of these um, of quantitative methods to understanding our social world. A mae hyn hefyd, sy'n ni'n gallu dadlan, arwain at fyrwyr hefyd, ddim yn gwybod sut i ddefnyddio'r dulliau yma, felly dydyn ni ddim yn hyfforddi'r genedlaeth nesaf i ddefnyddio dulliau meintiol. Ac um, felly mae hwn yn, mae'r ddyfyniad yma yn mynegi y dadleuon um, ro'n i'n trafod yn y sleid cynt mewn ffordd. Felly mae'r mae um, dyfyniad yma o um, uh, un o gyfranogwyr, un o'r bobl nath ymateb i holiadur um, Charlotte. Felly yna Charlotte ofyn am safbwyntiau cyfranogwyr hi am gymdeithaseg yn Nghymru. Ac er bod rhan fwyaf o'r data nath Charlotte gasglu um, yn tueddu i fod yn meintiol, so rifa, um, do faint o bobl oedd yn defnyddio dulliau meintiol er enghraifft, achos bod wedi gofyn cwestiynau caeedig, so pa ddulliau ydych chi'n defnyddio meintiol yn soddol cymysg. Wnaeth Charlotte hefyd um, gofyn cwestiynau agored, felly gofyn yn eu gofyn cwestiynau am safbwyntio pobl tuag at gymdeithaseg ym Mhrydain, a felly mae wedi casglu hefyd um, data ansoddol, qualitative data, so um, safbwyntio pobl. Felly mae'r dyfyniad yma yn mynegi pan bod yn bwysig i ni edrych ar y math o ddulliau mae um, pobl sy'n gweithio yn y gwyddorau cymdeithasol yn defnyddio.

ac hefyd nid yn ddeniadol yn attractif i ein myfyrwyr. Mae hefyd angen i ni addysgu myfyrwyr i ddefnyddio dulliau meintiol um, uh, er mwyn cyfrau y berthynas rhwng llenwyr polisi, policy makers, ac ymchwilwyr yn wneud yn ymwneud â'r gwyddorau cymdeithasol. Felly, mae angen ni ddefnyddio dulliau meintiol er mwyn dal sylw llenwyr polisi, um, er mwyn creu newid cymdeithasol. Mae yna hefyd pobl mewn disgyblaethau eraill um, efo gwell berthynas gyda llunwyr polisi um, yn ôl yr, uh, yr cyfranogwr yma. Ac felly um, maen nhw'n gallu cael effaith ar polisi, ond felly dy'r bobl yma, wahanol i, i bobl sy'n gweithio yn y gwyddorau cymdeithasol, ddim efo'r arbenigedd yn y gwyddorau cymdeithasol chwaith, er bod nhw um, uh, efo'r arbenigedd mewn um, dulliau um, meintiol. Felly mae'r hyfforddiant mae myfyrwyr yn, uh, yn cael ar hyn o bryd yn gallu lleihau y cyfle i fyfyrwyr gweld sut mae ymchwil meintiol yn gallu helpu ni ddeall yn byd cymdeithasol a gydweithio gyda disgyblaethau eraill er mwyn ennill arian, um, so grantiau ymchwil i'r er mwyn cynnal ymchwil. Felly, dwi am drafod o'n be mae Charlotte yn gwneud nesaf. Felly, mae rhaid chi gofio, nath Charlotte gwneud yr ymchwil PhD cwpl o flynyddoedd yn ôl. Felly, um, Be' sy'n bwysig i hi ydi yym edrych ar effaith ma' hyn yn ca'l ar myfyrwyr brifysgol, ag e- mae eisiau edrych ar profiadau myfyrwyr o ddefnyddio dulliau meintiol, nid defnyddio rhif. Yym ag felly yym be' mae yym yn neud ar hyn o bryd ydi mae'n neud dadansoddiad cynnwys, so content analysis. So mae'n edrych ar traethodau hir myfyrwyr, felly yym yn yy Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd, mae myfyrwyr efo'r opsiwn o gwneud traethawd hir, Um, felly, be maen nhw'n gwneud ydy, maen nhw'n sgwennu traethawd um, um, hirach rhyw 8,000 eiriau, a maen nhw hefyd fel rhan o'r traethawd hir yn gwneud um, prosiect ymchwil i hunan ar rhywbeth mae gen nhw ddiddordeb yn. Felly, um, be mae, um, ac yn edrych ar broblem ymchwil, felly be mae Charlotte eisiau edrych ar ydy y pynciau gwahanol mae myfyrwyr yn gwneud, ond yn bwysicach pa ddulliau maen, maen nhw'n defnyddio. Dyn nhw'n defnyddio dulliau ansoddol neu meintiol. A mae eisiau gweld os mae yna gysylltiadau yn y math o hyfforddiant mae nhw, mae'r myfyrwyr yma wedi cael yn y flwyddyn gyntaf trwy- a'r ail flwyddyn, dyn nhw wedi cael unrhyw hyfforddiant ar ddulliau meintiol neu ansoddol. Mae eisiau gweld os mae yna gwahaniaeth rhwng um, gwahaniaeth rhywedd, so gender differences, rhwng bechgyn a merched, y pynciau ymchwil a'r math o ddulliau maent yn ddefnyddio. Mae hefyd Charlotte yn mynd i fod yn cynnal holiaduron ar-lein am fyfyrwyr traethawd hir, yn edrych ar sut wnaethon nhw ddewis pa ddulliau i ddefnyddio ar gyfer eu traethawd hir a pha ffactorau wnaeth effeithio ar y dulliau wnaethon nhw benderfynu defnyddio ar gyfer y traethau tir. Felly, ydy perfformiad nhw mewn modiwlau yn y flwyddyn cyntaf a'r ail flwyddyn wedi cael effaith? Ydy um, trafodaethau gyda aelodau o staff wedi cael effaith? Neu ydy nhw wedi gwneud y penderfyniad pa ddulliau ddefnyddio seledig ar, ar ôl i nhw ddarllen um, ymchwil blaenorol? So mae'n gobeithio dod â ddarganfyddiadau y ddau astudiaeth yma at ei gilydd ac egluro profiadau myfyrwyr o ddefnyddio rhiba neu defnyddio uh, ymchwil yn meintiol. Oce, okay, felly na i drafod yn ymchwil i rwan. Felly, um, yr ymchwil nes i wneud ar gyfer um, PhD. Felly, um, be o'n eisiau efo ddiddordeb edrych ar oedd dyheadau pobl ifanc, felly Young People's Aspirations ar gyfer y dyfodol. Felly, yn syml, be oedd um, pobl ifanc eisiau gwneud yn y, yn y dyfodol. A be gen i ddylodeb oedd edrych ar deiadau addysgiadol a gyrfaol, so career and educational aspiration. Um, ag um, y myfyrwyr nes i, um, felly nes i, um, um, myfyrwyr nath cymryd rhan yn yn ymchwil i, oedd yn, yn blwyddyn 11, felly hwnna di'r blwyddyn ola o addysg gorfodol yng Nghymru. lle nes i gweld, edrych ar pethau fel os oeddwn eisiau mynd i chweched dosbarth neu coleg ar ôl blwyddyn ar ddeg neu chwilio am waith. Oedden nhw'n meddwl yn y hir dymor mynd i brifysgol neu beidio. Pa fath o waith oedd hefyd oedden nhw'n um, uh, eisiau yn y dyfodol. Felly, fel y plentyn yma, oeddwn eisiau fod yn athro, yn cyfreithiwr, um, yn doctor. Ac yym, yy, yym, roedd yym yr yym pobl ifanc ma'n byw yng Nghymoedd De Cymru, yym, a mae Cymoedd De Cymru wedi yym profi newidiadau economaidd a chymdeithasol dros y degawdau diwetha'. Felly o'n i eisiau gweld be oedd effaith y newidiadau yma ar ddyheadau yy y pobl ifanc. Ac felly mae'r ymchwil yma'n um, ansoddol oherwydd be nes i oedd nes i, neu, nes i cynnal cyfleadau lled strwythuriedig, felly semi-structured interviews, um, ac felly nes i gasglu data ansoddol, data geiriol, cyfoethog, ac be nes i oedd nes i dadansoddi, neu dadansoddiad thematig, felly unwaith nes i gasglu'r cyfleadau a tipyn o gyd i fyny tro sgrifio nhw, nes i wedyn darllen drwy'r cyfleadau tri adnabod themau gwahanol, um, oedd yn, oedd yn, oedd yn, yn uh, o, o'r cyfweliadau. A felly, um, uh, yn y gwyddorau cymdeithasol, un o'r dadleuon fwyaf sy'n yn y gwyddorau cymdeithasol ydy beth sy'n cael effaith ar deiadau, dewisiadau safbwyntiau ni. Ydy ein deiadau, dewisiadau safbwyntiau ni yn cael ei um, effeithio gan galluedd unigolyn, so individual agency. Doedd ni fel unigolyn, unigolion yn gwneud dewisiadau yn hunain, um, yn, yn, yn, um, yn, sort o, yn creu ein safbwyntiau ein hunan, um, yn creu ein dyheadau ein hunan, um, yn siapio ein dyheadau ein hunan, uh, heb unrhyw ddylanwad allanol. Neu ydy um, ein dyheadau, dewisiadau a safbwyntiau ni yn cael ei effeithio gan strwythurau um, cymdeithasol, social structure, fel y teulu, a sefydliadau eraill fel ysgolion, y gymuned a ffrindiau. Felly dyma oedd yn ymchwil i'n edrych ar. Pan o'n i'n edrych ar y dyheadau y bobl ifanc yma, o'n i'n edrych ar wel, beth sy'n effeithio ar ddyheadau yr unigolion yma. Ydyn nhw'n uh, oherwydd um, uh, galluedd unigolyn ydy yr, um, ddeadau yr pobl ifanc yma wedi cael eu siapio gan nhw eu hunain mewn du um, yn ytrach na unrhyw ddylanwadau allanol. Mae disfriithura cymdeithasol wedi effeithio ar um, ddyheadau y bobl ifanc yma. Felly dwi am ddanos i chi wan um, yn y sleid nesaf un o gyfweliadau o'n ymchwil i. Felly dyma cyfweliad gyda um, myfyriwr enw Joe. Dim, dim dyma ydi enw um, iawn y myfyriwr yma, Yym, roeddwn i wedi defnyddio ffug enwau er mwyn atal bobl rhag adnabod um, enw'r myfyrwyr. Ac um, oedd Joe, um, ar ôl chwech dosbarth, eisiau mynd i brifysgol yn hytrach na chwilio am waith. A felly, um, mae gen i ddiddordeb um, darganfod pam, pam, pa ffactorau oedd wedi effeithio ar ddeadau um, Joe tuag at fynd i brifysgol yn hytrach na chwilio am waith ar ôl chwech dosbarth. Os ydyn ni'n edrych ar y dyfyniad yma, mae Joe yn dweud yn gyntaf, wel, um, tod, nath mam um, uh, gadael um, ysgol yn gynnar, a felly trwy gydol um, bywyd i mae wedi dweud, rei, os ydyn ni'n gallu mynd yn ôl, swn ni'n newid yn dewis i o adael ysgol yn gynnar. A dyna'r peth, dwi eisiau mynd yn bell. Dwi eisiau mynd yn bell iawn uh, mewn bywyd, felly dyna pan dwi'n i brifysgol. Felly, um, os ni'n dadansoddi'r cyfweliad yma, so ni'n gallu dadlau bod um, yr, er, er dyfyniad yma yn cefnogi um, uh, unigol, ymchwilwyr yn y gwyddorau cymdeithasol sy'n dadlau bod ein dyheadau ni'n cael ein siapio gan galluedd unigolyn. uh, individual agency, oherwydd, so, os o'n i'n edrych ar hon, swn i'n lli dweud, wel, mae um, uh, dyhead um, Joe, Joe's aspiration o fynd i brifysgol, mae hyn oherwydd, so, hi sydd eisiau mynd i brifysgol. Um, mae'n edrych, so, mae'n mae dweud, eisiau mynd yn bell. So, mae'n mae edrych fel, hi sy'n gwneud y penderfyniad yna. Ond, yn ddiddorol iawn, mae hefyd y dyfyniad yma'n rhoi cefnogaeth hefyd i'r syniad yma mae um, strwythurau cymdeithasol sy'n effeithio ar ddeadau ni. Mae, um, da ni'n chi gweld bod mam Joe wedi cael ddylanwad mawr ar ddyhead Joe tuag at fynd i brifysgol. Mae Joe yn sôn am ffaith bod di mam i'n difaru um, gadael ysgol yn gynnar, a, a gallu ni ddadlau bod yym, llwybr addysg neu, neu'r dewisiadau wnaeth mam Joe wneud um, wedi effeithio ar um, ddyhead Joe fynd i brifysgol. I'r pwynt dwi'n trio dweud ydy bod hi'n anodd weithiau gwahaniaethu, distinguish between um, effaith um, galluedd unigolyn, e, tod, bod

Shwmae pawb, fy enw i yw Morgan ac rwyf yn siarad i chi heddiw fel rhan o'ch dosbarth Meistr Gwyddorau Cymdeithasol, yn y gobaith o roi syniad da i chi o ba fath o brofiad gallwch cael trwy astudio gradd Gwyddoniaeth Cymdeithasol mewn prifysgol. Roeddwn i fy hun mewn cynhadledd seren fel hyn a mewn person yn hytrach nag ar-lein, yn ôl yn 2017. Es i Ysgol Gwladol Cyfrwng Cymraeg o flwyddyn 7 i 13 mewn pentref fach ar frig Dyffryn Tawe. Ar ôl fy TGAU, fel llawer o bobl, roeddwn i'n meddwl am fod astudio Meddyginiaeth, ond ychydig fisoedd mewn i'r chweched dosbarth, Newidais fy meddwl a phenderfynais astudio ar gyfer Lefel A, Llenyddiaeth Saesneg, Astudiaethau Crefyddol, Mathemateg a Bioleg ar gyfer y Lefel AS, cyn penderfynu i gollwng Bioleg ar ddiwedd blwyddyn deuddeg. Symud ymlaen pedwar blwyddyn um, ers i fy dewis fy mhanciau, rwyf bellach yn fy nhrydydd blwyddyn a'n blwyddyn olaf yng Ngholeg y Breinau'n cael grant yn astudio HSPS, sef Human, Social and Political Sciences. Efallai fod, fod rai ohonoch eisioes wedi clywed am y cwrs hon, a mae cael ei, ei fasnachu fel un sydd yn agored ac yn hyblyg, sef y peth rwy'n caru fwyaf am y cwrs um, am gradd hon. Mae'r gradd yym yn un sydd yn ffocysu ar gwyddorau cymdeithasol sydd yn seiliedig ar wleidyddiaeth, cymdeithaseg ac anthropoleg. Felly, i roi syniad cyffredinol yym i chi o yym beth bydd eich blwyddyn cyntaf yn edrych fel, mae'r ran fwyaf o bobl yn cymryd papurau neu cyrsiau ar theori wleidyddol, yym un ar wleidyddiaeth ryngwladol, a wedyn phapurau cyflwyniadol i gymdeithaseg ac anthropoleg. A gallwch hefyd gyfnewid un o'r rhain am bapurau o gyrsiau arall o fewn y Prifysgol, fel seicoleg neu a- neu archaeoleg. Yym, o ystyried ehangder

i draethodau ar fathau newydd o deuluoedd, kinship, yym o fewn fy cwrs ar anthropoleg, a wedyn hefyd i traethodau ar Marx, yym dosbarth cymdeithasol a rhyw amhriodeb o fewn cymdeithaseg. Yym roedd hyn yn rhoi sylfaen defnyddiol iawn i fi, oherwydd roedd e wedi caniatáu i fi i ddarganfod beth rwy'n hoffi, yym a hefyd beth rwy ddim yn hoffi gymaint. a wedyn oedd fy nheulu yn helpu fi i gwella'r ffordd rwyf yn gallu llunio dadleuon trwy dynnu ar wahanol rannau o'm cwrs. Yym, rwy'n credu bod mantais y dull eang hwn o ymdrin â gwyddorau cymdeithasol yn cael ei adlewyrchu yn y ffaith bod cyn i fi cyrraedd yng Nghaergrawnt, roedd gen i ddim syniad o gwbl o beth beth oedd anthropoleg. A wedyn, ar ar ddechrau fy ail ail blwyddyn, wnes i penderfynu i arbenigo'n gwbl mewn anthropoleg. Yym, so i geisio disgrifio i geisio disgrifio'r pwnc i chi yym yn nhermau eang a chyffredinol, Byddai'n dweud pwrpas anthropoleg yw i ehangu ein dealltwriaeth o fywyd cymdeithasol a diwylliannol trwy herio'r um, tybiaethau a defnyddiwn i feddwl am sut mae'r byd yn gweithio, a mae'r rhag rhagdybiaethau hyn fel arfer wedi selio'n ddwfn mewn um, diwylliant y gorllewin. Mae anthropoleg yn ddisgyblaeth sydd yn eang iawn, yym, a mae fe'n annog chi i edrych o fewn a rhwng diwylliannau wahanol, yym, a mae fe'n annog chi i, yym, dadansoddi y, yym, syniadau, y credoau a'r canfyddiadau sy'n lliwio bywyd cymdeithasol a diwylliannau- diw- diwylliannol amrywiol pobl o gwmpas y byd. Yym, rwy'n gobeithio mae hwn yn wneud rhyw fath o synnwyr i chi. Mae fe'n eitha anodd i i ddisgrifio, yym, ond i ddarlunio hyn yn well, yym, yn fy ail flwyddyn, o'n i wedi wneud cyrsiau, yym, fel un ar sylfeini bywyd cymdeithasol, sydd yn torri ar draws pynciau wahanol fel anthropoleg, yn cynnwys gwleidyddiaeth, economics, yym, kinship a hefyd crefydd. yna, a o'n i we- ar... wel, yn ychwanegol i hynny, roeddwn i he- we- hefyd wedi wneud papur ar theori anthropoleg a mewn mewn egwyddorau cymdeithasol yn mwy gyffredinol. A wedyn, ma' 'na dau papur ddewisol chi'n gallu dewis. So, wnes i wneud un ar yr anthropoleg o India, lle roeddwn i'n gallu dysgu trwy, yym, seminars wythnosol. gyda dau anthrop- anthropolegydd yym sydd yn enwog iawn o fewn o fewn y maes, a ni'n gallu siarad a cw- a cwrsio am syniadau yym o fewn y seminar hwnna. A o'n i hefyd wedi wneud papur ar anthropoleg ar y dinas, yym a o'n i wedi mwynhau mwynhau hwnna lot oherwydd roedd yna lot o lenyddiaeth cyfoes iawn, a oedd e wedi yym dangos i fi pa mor berthnasol mae anthropoleg yn parhau i ddod o fewn ein hinsawdd um, wleidyddol presennol. Um, Dwi'n credu bod y hyblygrwydd o'r, gla, o'r gradd yn golygu mae'n rhoi cyfle i chi i newid e i um, diddordebau eich hun, a mae hyn yn cynnyddu wrth i chi fynd trwy'r gradd hefyd. Um, a credaf fi bod y Prifysgol a'r colegau gyda bleth o adnoddau i'ch cefnogi chi i wneud hyn. A rwy'n credu mai dyma hyn sydd yn caniatáu i chi i wneud yn dda yma, byddwch yn gallu... byddwch yn cael eich annog i fod yn greadigol ac yn arbrofol gyda'ch syniadau ac i weithio tu hwnt i be chi'n darllen. Yym, byddwch hefyd yn cael eich annog i ddilyn eich eich diddordebau a'ch angerdd eich hun. Felly, er enghraifft, ar gyfer fi, rwyf wedi penderfynu i ysgrifo dissertation, ysg- ysgrifennu fy dis- dis- dissertation ar yym brofiadau cwiar o fewn ardaloedd gwledig yng Nghymru, ac rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gael diwtor academaidd sydd yn arbenigo ym maes anthropoleg cwiar. a mae hi'n gallu darparu i fi goruchwyliaeth un i un i helpu fi yym datblygu fy mhrosiect. Ond mae fe'n hefyd yn wir i ddweud yym mae hyn i gyd yn gofyn am lot o astudio yym a ma'r amser byddwch yn danfon ar astudio yng Nghaergrawnt yn dibynnu ar lwyth o ffactorau gwahanol, felly er enghraifft yym eich fath o foeseg gwaith personol, fe- pa mor glou chi'n gallu gwneud gwaith, ond hefyd y fath o bapurau chi'n cymryd a'r yym a pha flwyddyn o astudio chi mewn. Felly, i roi syniad i chi, o fewn eich blwyddyn cyntaf, rydych yn debygol o cael tua wyth awr o ddarlithoedd yr wythnos, ac wedyn ar ben o hwnna byddwch chi'n cael tua un neu dau supervision yr wythnos sydd pryd chi'n cwrdd gyda maybe un neu dau myfyrwyr arall um, a gyda academic i cael sgwrs amdano'r traethau dych chi wedi ysgrifennu a lle mae'r academic yn gallu rhoi adborth, adborth i chi ar sut i wella'r traethau a hefyd yn just dysgu chi mwy am y pwnc, am y pwnc yn gyffredinol. Ond bydd eich amserlen yn newid trwy gydol eich gradd, yym, felly ar gyfer fi, yym, mewn fy fy mlwyddyn olaf o brifysgol, yym, mae fy dydd average fi yn edrych fel, dwi'n gwylio fy darlithoedd yn y bore, f- fel arfer dwi'n cael un neu dau ddarlith yn y bore, a wedyn cael cinio, a wedyn byddai'n mynd i llyfrgell. a ma' 'na llwyth o lyfrgelloedd yn Cae Grawnt, yym a yn y llyfrgell fyddai'n naill ai'n yym darllen ar gyfer fy yym mraethodau neu actually yn ysgrifennu nhw. Yym felly ar ôl... w- wrth i chi wneud hyn, yn y pen draw, byddwch yn dysgu'r sgil o ddarllen llawr o ddeunydd amrywiol a wedyn troi hyn mewn i draethawd sydd yn gwreiddiol o fewn y cyfnod o tua pedwar diwrnod. a cewch llawer o ymarfer wrth ysgrifennu traethodau, sydd yn da oherwydd mae mwyafrif helaeth o'r asesiad yma yn digwydd trwy'r ffurf o arholiadau um, ar ddiwedd y blwyddyn. Um, efallai mae hyn yn swnio yn swnio'n eitha um, frawychus neu'n anodd i chi, um, ond y brif fantais o wneud gymaint o draethodau um, yw byddwch yn cael llawer o yym gyfleoedd i ymarfer ysgrifennu traethodau sydd ddim yn cymryd sydd d- ddim yn cyfri tuag at unrhyw gradd swyddogol. Yym, ond mae hyn yn rhoi cyfle i chi i arbrofi ac i wneud cam- camgymeriadau a wedyn gwella o'r cam- camgymeriadau yma. Yym, so... Yn termau o gyrfaoedd gallwch chi mynd, dwi'n credu mae'r sgiliau a'r creadigrwydd mae'r gradd hon yn helpu chi datblygu yn ddefnyddiol iawn. Yym, er enghraifft, gallwch chi cymryd yym gyrfa academaidd wrth parhau eich astudiaeth, sydd yn rhywbeth mae'n... dim lot o bobl yn ystyried cyn dod i brifysgol, yym. Neu ar wahân i hynny, bydd lot o raddedigion HSPS yn mynd ymlaen i gweithio yn y sector cyhoeddus. So, mae sefydlu- sefydliadau fel yym y gwasanaeth sifil, y llywodraeth lleol, y NHS neu gwaith cymdeithasol. Ond mae 'na hefyd cyfleoedd i chi mynd mewn i yym y ffordd arall fel y diwydiant ymgynghori, sef consultancy, um, os mae'r hyn yn rhywbeth sydd yn diddordeb i chi. Um, yn y pen draw, ar ôl i chi graddio o HSPS yn Cambridge, bydd cyflogwyr yn awyddus iawn i ddefnyddio eich sgiliau cyfathrebu ar lafar ond hefyd ysgrifenedig, ac eich meddwl beirniadol a gwerthuso'l annibynnol chi wedi ymarfer trwy gydol eich amser yma. Yym, dwi'n credu mai hyn hefyd yn cael ei ategu yym gan y fath o sensitifrwydd amlddiwylliannol mae enwedig y cwrs Anthropoleg yn gallu darparu i chi. Yym a mae rhai enghreifftiau arall o yrfaoedd y gallech cymryd gyda gradd HSPS yn cynnwys pethau fel yym newyddion- newyddiaduriaeth, cadwraeth a threftadaeth, yym y gyfraith, addysgu neu cyhoeddi, publishing. Felly i gloi, yym, dwi'n credu y peth pwysicaf yw i annog chi i feddwl am y ffyrdd y gallwch tyfu a dysgu trwy astudio Gwyddorau Cymdeithasol yn y Prifysgol, ac i chi ac i ac i chi i fod yn ymwybodol o'r drysau yym y drysau sy'n gallu cael eu hagor i chi. Yn enwedig os chi'n ystyried astudio Gwyddorau Cymdeithasol yng Nghaergrawnt, dwi'n credu bydd eich awydd gwirioneddol yn bendant yym yn cael ei feithrin ac yn cael ei ategu gan y gyfoeth o adnoddau a chyfleoedd sydd ar gael yma yym mewn Caergrawnt. Yym, a dwi'n credu mai hyn yn rhywbeth sydd yn hyd yn oed mwy perthnasol a phwysig yym i chi fel disgyblion Cymraeg. Yym, mae hyd yn oed ef- edrych ar y wefan neu penderfynu i ymgeisio i prifysgol fel hyn yn cam tuag at fwy o fyfyrwyr Cymraeg mewn sefydliadau fel hyn. a mae hyn yn angen bendant wrth i ni ystyried pa mor ddifrifol yw'r tan gynrychiolaeth myfyrwyr Cymraeg yn y prifysgol- prifysgolion gorau. Yym, so diolch yn fawr iawn am wrando ar hyn sydd gen i fi ddweud wrthych chi. Yym, a byddaf yn nawr yn pasio nôl i'r host ar gyfer cy- cyfarwyddiadau ar beth sy'n digwydd nesaf. Nawr, cofiwch y bydd y dosbarthiadau meistr 'na ar gof a chadw i chi eto. Over the last two days, you've had the opportunity to attend four different masterclasses. Which if you wish to see more, the series of masterclass content will be available to you to view after the conference has finished.

Gobeithio bod yr adnoddau yn fuddiol i chi. I hope these resources have been helpful for you to put in place the next steps in your learning journey. Defnyddiwch nhw i helpu i ddarganfod beth sydd orau i chi.